we häzir şu günki günde-de bir ýyldan bäri özüniň aktiwistlik hereketini alyp barýar. Ondan soňra Inna, özi şo Türkmenistanyň haramzada süplügi, şonuň aýallar üçin bir topar bi, e, bikanun işleri, bikanun kararlary alyp baranlygy üçin öz nägileligini bildirip çykan, häzirki döwürde Amerikada ýaşaýan Inna, biziň bulan watandaşymyz, aktiwistimiz. Ondan soňra e, hemmämiziň tanaýan Esko, sosial mediada Esko ady bilen tanalyp birnäçe gezek zarbalara, birnäçe gezek basgynlara sezewar bolan, şonda-da aktiwistlik hereketini durdurman gelýän Eziz Mammedow we ýakynda on altynjy awgustda bir topar şol konsulstwanyň haramzadalarynyň alyp baran bikanunçylyk işinde şo taýda hakyky uly rollaryň birini ýerine ýetiren Alyhan agamyz, ýagny sosial mediada Alyhan ady bilen tanalan Alişer agamyz

We birinji sözüň başyny şulardan başlasak, in berdi, sen hem öz düşünjäňi bir aýdyp berseň. Meň düşünjäm nägile. O aýdylan halkara guramalaryň köpüsi belli bir ýurtlar tarapyndan ýan dolara pul tölenýär. Käbir guramalar bar, olar nezawisimi, meselem, Human Rights guramasy ýa-da Türkmenski prawozashytny organizasiýalaryň içinde käbirleri özleriniň belli fondlary bar, ýöne olaryň hem özüniň belli bir derejede güýç ýetirip biljek derejesi bar-da. Meselem, OON ýa-da OBSE ýaly organizasiýalar, olar köplenç has bir güýçlüräk organizasiýalar. Olar, meselem, daş Aşgabadyň içinde Türkmenistanda da şu guramalaryň ýa-da ştab-kwartiralary otyr. Näme sebäpden? Sebäbi Türkmenistanyň öz Birleşen Milletler Guramasyna girýär. Ol organizasiýalar nähili biz ýaňky şu diktatura režiminiň saklanmagyna ýardam etdi. Ösmegine ýardam berýär diýip aýdyp biljek däl, ýöne saklamagyna ýardam berýär. Näme sebäp bilen? Dymmak sebäbi bilen. Dymýala. Ýöne olar hem işletýän e, işletmelem kim? Biz adamlar işletmeli. Näme sebäpden biz olardan talap edip bilýäs? Islendik bir ýurt şu organizasiýanyň içine girýän bolsa, şoňa pajyny töleýär. O pajy hem döwlet öz gaznasyndan, gaznasyndan alýar. Gaznada kimiň puly? Halkyň puly. Bolçaýsa, Birleşen Milletler Guramasy, OBSE we beýleki guramalar biziň işgärlerimiz

para bermäge mümkin, agzyny ýumdurmaga mümkin. Ýöne eger-de biz dymman köpçülik bolup, şolara ýetirsek, şolara biz özümiz işlemäge mejbur etsek, hemme zat düzelip gider. Häzir biziň dymmaklygymyzyň özi hem halkara guramalaryň dymmaklygyna getir otyr, olar hem diktaturanyň saklamagyna ýardam edip otyr.
Ooo gaty dogry belekeşdiň Reýnberde sen diýişiň ýaly. Şol Türkmenistanyň ýaňky bu diktatura režimini hakykatdan hem daşary ýurt guramalary we daşary ýurt döwletler goldaýar. Men muňa mysal edip aýdyp biljek Türkiýe döwletini. Türkiýe döwleti açyk-açyk goldaýar. Ýöne nähili ýagdaýda? Naprimer, miting edýän başga ýurt Özbegistan, Gazagystan, Eýran başga ýurtlar miting eden wagty hiç kim şoňa garyşmaýar, ýekeje polisiýasam baranok, ýekeje zadam baranok. Soň ýaňky, A ýöne, bu Türkmenistanyň mitingi bolan wagty näme bolýar, protestasy bolanda polisiýalar gelip basdyrýar we Türkmenistanyň konsulstwasy bidüzgünçilik, bikanunçylyk eden wagty näme edýär, pul bilen ýatyrýar. A ýöne Arapystanda bir bidüzgünçilik boldy, o kaşykçolaý bolanda näme etdi? 6-7 sany üstüne atuv jezasyny berdi. Ine bärde bolýar we Türkmenistanyňkyda ine biz 1-nji awgustda geçen urlan wagtymyz 8,5 milliard dollara dagowar baglaşdylar we bu ýyl Alyhan agalar konsulstwa maňda taýak iýen wagtam 16 milliard dollara dagowar baglaşdylar. Ýöne olaryň milliard milliard dollarlap berýän pulunyň hasabyna kakoýto bir kiçijik ýagny bir paket semiçkany bir milliona alan ýaly hereket edýärler. Ýöne o taýda olaryň niýeti semçik alyp bermek däl-de, şol edilen günäni ýapmak. Ine, şoň üçin hem bulaň berýän hakyky Türkiýäniň berýän ýakyndan dessegi bu watandaşlar we özüniň şol normal administratiw nemesine, kararyna, dünýä standartlaryna seredeňde, bir ýurduň diplomaty başga ýurtda öz watandaşyna el galdyranda bikanunçylyk eden wagty iň azy alty aýyň içinde çözülmeli iş näme etdi?

daşary ýurda Ýewropa çyksaň, ýöne şol guramalar hemmesi hem dernek. Hemmesi hem ýaňky e, e, Reýnberdiň aýdyp berşi ýaly tölemeli wznosy bar. Ýöne şol tölemeli wznosyny näme edýär bular? Şol tölemeli wznosyny tölemelisinden biraz köp alýarlar. Ýagny diýjek bolýanym, 5 e, million dollar Türkmenistan tölemeli bolsa Birleşen Milletler Guramasyna ýa-da WOZA nähili bolýar? 70 million dollar töleýär. Näme üçin? Çünki ýa muňky ýaly ýagdaýlar bolan wagty agzyňy ýum. Naprimer ne WOZ-da şol saglyk guramasynda näbir näil ýagdaý boldy watandaşlar, Türkmenistana ýigrimi million dollar şo WOZ tarapyndan ýörite pul berildi, ýalňyz koronawirus sebäpli. Ýöne Türkmenistan näme etdi? Ýekeje köpüginem alman bu puly atkaz etdi we ýörite dem, howa alanda bökdençlik bolýan aparady bar, şol aparadam Afganistana kömek diýip berip goýberdi. Ine şeýle pullaryň, paralaryň üsti bilen ýaňky daşary ýurt guramalaram, Ýaňky beýleki daşary ýurt käbir ösen ýurtlaram Türkmenistanyň diktatura režiminiň ösmegine kömek etýär. Türkmenistanda-da bolsa näme bar? Ýeriň aşagynda halta-halta pul bar watandaşlar. Ine biziň sanksiýa bermegimiziň esasy alamatlarynyň biri bu. Türkmenistan pul bilen agzyny ýapýar we ýaňy Alyhan aga-da aýtdy. Bu obitseýin zadyň işgärleri baryp, Bagtyýar aga-da aýtdy, küştdepde oýnap gaýtýarlar. Aşgabada baryp näme üçin? Sebäbi o taýyk gözleri kör, gulaklary ker, agyzlaram skoşlanan işgärlerini ugradýarlar ýörite. Näme üçin? Sebäbi million-million dollar bar. Eger şony ugradyp bilmese, şol dollary bular alyp bilenok we indi biz aktiwistler, türkmen oppozisiýasy, Bir topar aýry-aýrylykda ýa-da birlikde hereket edip biz şo taýlara baryp ýüz tutýas öňünde miting edýäs protest edýäs näme üçin bizere seredenoklar sebäbi bize seretseler olar ýaňky gelýänje pulundan kesilýäler hemmesi naprmer türkiýe döwletem bize adalatly seretse ýaňky on alty milliard dollara dört sany gämi almaýar. Bulara-da näme gerek? Pul gerek. Şu günki gün dünýäde do togsan dokuz prosent problemany çözüp duran zadam pul. Ana şo haram puluň hasabyna hiç kimem Türkmenistana gyk diýip agzyny açanok we şu taýda men ýene bir sapar diýeýin Alyhan agaň diýişi ýaly biz bize ýeteris ýagny biz diňe özümiz ederis bize hiç kim hiç haçan hiç ýerden gelip edip bermeýär ýagny biziň bu günki bu ýaşlar tegelegi stolumyzyň esasy maksady indi Biz almaly Türkmenistan elimize. Ene şu ekranda görüp oturanlarymyz. Bu ekranda görüp oturanymyzyň arkalarynda ýene ýüzlerçe, müňlerçe biziň ýaşymyzdaky ýaşlar bilimli, sowatly we azajygam bolsa dünýä garaýşyny üýtgedip, şol režime gul bolmakdan garşylyk görkezen ýaşlarymyz bilen bilelikde biz öz Türkmenistanymyzy nesip bolsa elimize almaly we ýakynda alarysam nesip bolsa. We indiki size berjek soragym, indi şu daşary nemelerem öwrendik, Režimiň ýagdaýynam öwrendik. Köp zatlar düşünişdik we bizde Turan birligi diýip bir zat bar ýaňy Esko bir agzynda aýdyp geçdi şutaýda. Indi şu Turan birligi näme we näme üçin biz muňa girmeli? Şu hakda bir başdan Bagtyýar aga sizden başlasak.
Bu hakda paka hiç zat bilämi farkat e, kim Roma? Ýa inna aýdyp Aýdybersin kana. Bolýa bolýa Bagtyýar aga.
Mesele däl. Alihan aga siz Turan birligi hakynda näme üçin bu zat birinjiden näme Turan birligi we biz näme üçin girmeli muňa? Turan birligi bolmasa biz ýaşap bilemizok. Eee sebep bardy Sowetski Soýuz. Eee

Ideýa bar. No. Bizler e, liçno da meniň menenýär. Men hazir hiç zat görem ýok. Bizleriň daşy bizlerinki Ukrainany o aýdymam bilen ýokdur, Ili waýuýt, ili ji spetsoperasiýa düşünesläm. Şoň üçin nadanym amet diçkanaka turan birligine ädim göräm ýok. Owa. Türkmenistan tarapdan-da bizleriň owa Serdar Berdimuhamedow tarapdan hatda göräm ýok hiçkanaka ädimleri. Şoň üçin ne mogutebesgazat, bir zat bolar dep.

Meniň pikirim da. Indi şo taýda turan birligine e, geçen geçen ýyllarda gören bolsaňyz geldi, ýöne dogry düzgün atwet jogap berip bilen ýok. Şoňa goşuljakmy, goşulmajana. Näme üçin diýende, şu taýda belli da uje Putiniň Iti bolany üçin belli. Putin muňa rugsat beren ýok girmäge. Giräýse, ondan sonra näme boljany özüňiz bilýäňiz-de. Aslynda şo turan birligine biz girmemize gerek ýok. Biziň hemme hemme taraplaýyn aýdyşym ýaly, e, bütün baýlyklarymyz bar.
Dogry welin. Bir moment. Alihan aga siz aýdyň indi. Seret sen aýdyp otupsan da, o girmämize gerek ýok diýseň dogrudyr. Amma razwitiýa hemişe bir taraplaýyn bolmady. Düşünesem, bize hazır e, ruçnikda durupdy Türkmenistan. Pawer maňa, men içine öz görüp oturan zadymy aýdaman. Ýöne razwatiýa etmek üçin uslowiýasyny görmeli,

Dogry aýtýaň Bagtyýar ekede hemme sam aýtýany dogry ýöne turan birligi diýmek bu ertirki gün tijaret işinde birek birek bilen arkadaşlyk diýlen zat bolýada bilýäňmi ýa Alihan aga aýdyp geçdi ýaňy sowet birligini aýdyp geçdi. Haýsy ýurtda bir zat az bolsa, şo ýurtda beýleki ýurtda bar zat, o ýurda eltip, şeýdip bir goňşy okara diýlen ýaly zat boljakka. Ýöne aslynda alyp otursaň, Türkmenistanyň ýeram baý, üstem baý, altam hemme tarapam baý-da bilen. Ýöne nifus az.

Şolar goldaw berýän diktaturaň ösmegine we ikinji soragymyz Türkmenistan Turan birligine girmelimi we Türkmenistan Turan birligi bu näme? Şo hakynda bir düşünjeleriňi aýdyp berseň diýeris. Hmm.
Salam aleyküm watandaşlar. Ähliňize köp salam berýän. Her biriňiziň janyňyz sagdyr diýip umyt edýän we sizlere hem-de bizi diňlejek watandaşlarymyza köp-köp salam ýollaýan. Indi häzirki wagtda ýurt daşyndaky hak-hukuk goraýan guramalar, ynsan haklaryny goraýan guramalar bize kömek edermi, etmezmi? Ýagny bizler bizler içimizden doga dileg edýäs. Dogry dämi? Ýagny içimizden doga dileg edýäs. Allajan şu kynçylykdan çyksam zat ýaz. Ýagny bu biziň içimizdäki derdimizi bir Allah bilýär, bu da biz bilýär häzirki wagtda. Eger-de bizler içimizdäki derdimizi daşymyza çykaryp gürlemäne başlasak we şu ýurt daşyndaky guramalara aýdyp başlasak, ana onda bize kömek ederler diýip pikir edýän. Çünki o taýda oturan guramalara baryp aýtmasaň, derdiňi ýetirmeseň, olaram elbetde palçy däl ýa öňdengörüji däl ýa pal atyp türkmenleriň derdi bar eken diýip kömek etjegi ýok. Ä, ähliňiz-ä bilýäňiz Türkmenistanyň içinde habar beriş serişdelerde, telewideniýe, radioňda Elbetde häzirki diktator rejimi goldaýarlar we diňe prezidentiň prowagandasyny ýöredýärler. Ýagny diňe Arkadagly Şöhrat diýip elbetde ertirden agşama deňiş çeper çalyp küşt depip aýdym aýdýarlar. Metjitdir medreselerde elbetde özüňiz bilýäňiz prezidentiň kitabyny okaýarlar. Ýagny bir giden gözboýaçylyklar bar we Türkmenistanyň içinde hereket edaýjak we sesi çykaraýjak adamlaram özüňiz bilýäňiz şahs Beý kemçilikleri esasynda jeza çärelerini görýärler we syýasy hereket üçin däl, arzyny derdini aýdan üçin däl, şahsy kemçilikleri esasynda bulary garalap elbetde türmä basýarlar bunam görüp döňüz. Ýagny bu zatlaram sosial mediýada paýlaş internet ulgamlarynda ýurt daşyndaky guramalara ýetirjek. Ýagny Bu hakykatlary aýdýan adamlaryň aýdýan sözüni däl, onuň şahsyny özüni derňeýärler käbir adamlar. Çünki bu adamlaryň hiç birisi häzir demokratiýanyň nämedigini we indi Turan birligine, Turan birligine gelenimizde, Turan birligi elbetde gaty uly bir hereket, eger-de buňa Türkmenistan gözçi we yzlaýjy şekilde seredýär, yzlaýjy we daşdan duruji göz bilen seretdi, çünki buňa gatylmady, goşulmady. Häzirki wagtda-da özüňiz bilýäňiz, türkmen raýatlary üçin wiza sistemine geçirmäne çalyşýar, türk üçin. Gözüňize getirip görüň, ýagny Türkmenistanyň hökümetiniň alyp baran sistemasy diňe halkyna mümkinçilik, gowy şertler döretmeli deregine, ýagny tersine her bir zatdan, ýagny adamzat üçin niýetlenen zatlardan mahrum edýärler. Ýagny Turan birliginiň näme many berýändigini, näme peýda berýändigini hiç birisine düşündirenoklar we düşündirmek bile isleýänoklar. Gitdigiçe, ýagny türklerden adamlary uzaklaşdyrýarlar. Meselem, häzirki wagtda syn et, göziň biziň türkmen raýatlarymyz Türkiýede nähili ezzet çekýärler, kyn günlere, kyn hadysalara sezewar bolýarlar we bu konuda, bu kemçiliklerde elbetde bilýänsiňiz, käbir adamlar türkleri suçlaýandyrlar. Bu şo sebäpdenem şu wagt biziň türkmen raýatlarymyz Türkiýe raýatlaryna gowy göz bilen garanoklar we gelejekde bilemoklar türkmen raýatlary Turan birligine goşulmaklygy üçin karar berjekmi we häzirki baştutanda goşulmaklyga karar berjekmi bermejekmi ony men bilip biljek däl ýagny ony olar jogap berýär. Çünki Turan birligi barada we onuň peýdaly hereketleri barada hiç hili açyklama ýok häzirki wagtda. Gaty dogry belläp geçdiň direliş pikirleriňe gaty uly hormat goýýas we Inna senem öz pikiriňi aýdyp geçseň ýagny Turan birligine Türkmenistan girmelimi bu Turan birligi näme? Turan birligi näme dediňde bu ben düşünemen ki Türk birligi.